a khensa ku va mpfulele chanele ya matimba ya manana mali youtube channel kombe mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um ni lava ku vulavula hi mhaka ya yini ke mhaka ya swimbalo swa kereke ivi ni khumba tinyeti na mapalu ivi ni khumba hi loko munhu a ya ku chayeriweni or a ya ku thwaseni ka vun'anga xana loko no va ni ri na muhlekisani or xigangu or wa le khaheleni Xana na teka mali leyi a ni nyikaka ni ya ni ya xava swimbalo swa kereke kumbe ni ya ku thwaseni hi yona ke no vanhu va ka hina swilo leswiyani a swi pfumeleriwi swilo leswiya a swi fanelangi i swi endla hikuva a ni leswiya i swi endlaka swa vugelegele swa vugangu esayitini i swilo leswi swi swi nga tumbela swi le xihundleni it means na wena swa ku i ya tumbeta mikwembu ya wena i ya tumbeta swimbalo leswiya swa wena swa kereke loko titsumi ta wena ti yi ta laha ka swimbalo leswiya swa kereke ti ta ta ti nga tsakangi loko mikwembu ya ka n'wina yi ta lahaya i nga ku chayeriwa ni kona va ta va ta ku pfula ku yi kota ku tiva tihlolo tiva ku hlahlu va ta ta va nga tsakangi because mali leyi i nga ya hi yona a ku thwaseng a yi tangi hi ndlela ya kahle mali leyi i nga xava hi yona swimbalo leswiya swa kereke a swi tangi a yi tangi hi ndlela ya kahle loko swi ri so vanhu va ka hina loko ku ri ke ni i munhu kumbe i na swibizinesani nyana i ti holela midende kumbe wa tirha kwala ku yi tirhaka kona loko munhu luya a ku nyika mali liya muhlekisani wa wena loyi hanyaka na teka mali liya i ya ya xava hi yona swakudya ivi i teka mali leyi wena i nga yi julukela hi yona i teka ku yona yendle i ya xava xona swimbalo sweswiya swa kereke kumbe i teka mali liya loko ku ri ke ni i le ku thwaseni i ya i ya thyosa hi yona ku mikwembu ya wena yi ta endla yi ta kota ku tsaka vanhu vo tala mi kuma munhu a ku hayi ni nghena kereke va te ni xava swimbalo swa swo karhikarhi va te ni xava bazi ra mijikelezi va te ni xava bazi ra vuyinini mara swilo swa mina a swi fambi because of what mali leyi i nga xava hi yona swilo leswiya a hi mali leyi nga ta hi ndlela un'wanyana i fambini i ye ku thwaseni ka vun'anga loko a vuya a ti ti ti-customer a va ti vanhu va ta hlahluva aka yena ko tshama gandzelweni ku tshama ku ri empty kumbe le phandini tanihileswi vun'anga hi swi vulaka ku hi le phandini ku tshama ku ri empty a va ti vanhu va ta kota va ta va ta kombela tihlolo because of what mali liya wena i nga yi tirhela i mali leyi yo ka yi nga tangi a yi tangi hi ndlela se that's why mi kuma ku vanhu van'wanyana lava mi kuma ku va endleni va na ma-business mo karhi hi yena mali leya business a endlaku yini a tekaku yona mali leya a endlaku a ya xava hi yona swimbalo sweswo swa kereke kumbe a ya thwasa ivi liyani muhlekisani wa yena or xigangu xa yena xi n'wi nyikaku hi yona a tekaku yona a ti xavela swakudya hi yona mi ta vona swi swa swi swa n'wina vanhu va kani swi ta famba kahle ku nge vi na nkingha laha ndleleni ma vona ivi ni nghenanyana na na ka yitsongo hi leyi n'wina vo sesi mi vhakelaku vahlekisani va n'wina lomu tirhun'wini lomu tindlwini mi hunguta mhaka leyo mi famba mi teka swirhangiso swa vavasati va vona mi ya mi ya swi tirha hi ku swi na khombo ngopfu swilo leswiya na n'wina va boti loko mi vhakela va sesi lava va nga swigangu swa n'wina etirhun'wini or etindlwini ta vona mi swi hunguta mi swi tshika lesweswo mi tekateka swirhangisi mi ya mi ya swi tirha swa vavanuna va vona hikuva vanhu vo tala sweswiwani mi kuma van'wanyana mi kuma munhu a ri na cancer ya xivelekelo un'wanyana mi kuma ku munhu i na problem ya yini ya cancer ya ya ya ya ya le vununeni because of what a a a a a- a hi swilo leswi swi nga ta hi ntumbuluko i swilo leswi munhu a nga ya n'wi endla a n'wi loya ku a ta kota ku hambana a hambana na munhu wa yena a ni mi kuma ku vavasati van'wana munhu kumbe nuna i tshama kwele a nga kona ku hayi i nge ni siya swirhangiso swa mina kwalawani leswin'wana hayi swi le kaya loko ni suka kaya ni ta suka ni mbale xexa ni nga ta ni ximbarini because le ni yaku kona ni na swin'wana na n'wanuna swi tani i ta ku hayi le ku nga na nsati wa mina a tshama kona a tirhela kona ni siye swirhangisi na ti-B_V_D i nge ni ya le kaya le ta suka na lexi ni nga ta ni xi mbala ta fika ni cinca mahlo ivi xigangu xa luya n'wansati a teka swilo leswi a swi tirha kumbe xigangu xa luya wa wa n'wanuna a teka swilo leswi a ya a swi tirha mi kuma ku se swi endla ku swilo swa vanhu swi nga fambi evuton'wini na yona leyiwani vanhu va ka ni mi yi tlhogomela mi yi languta kahle yi na nghozi.